riċenti kont rajt il-post tiegħek fuq Facebook fejn spjegajtu li għall-bidu bdejtu tieħdu xi ritratti biex isu tqajmu awareness fuq id-Down Syndrome. Pero x'kienet isa' r-raġuni li mortu għall-immudellar mhux pereżempju battu id-drama minflok? Kif proprju għażiltu l-immudellar biex tibdew biha? Bażikament jiena qatt m'għażilt xejn għal Francesca. Francesca dejjem għażlet hi xi trid tagħmel. Jiena kont dejjem warajha biex nara x'jogħġobha biex imbagħad ovvjament tkompli inkomplu fuq dak li kien jogħġob lilha. L-immudellar ġie wara li bdejna nagħmlu awareness fuq id-Down Syndrome. dak l-artiklu li jiena għamilt kien għax meta twieldet Francesca u jiena mort infittex fuq id-Down Syndrome bażikament Malta ma sibt kważi xejn. Ritratti ma kont tara xejn fuq social media. Allura minn hemmhekk għedt irrid nagħmel xi ħaġa għaliex kienet għadha titwieled baby u bdejt ngħid għalfejn nitfa' u t-tfal kollha u l-parents li għandhom tfal bid-Down Syndrome qed qegħdin jiqishom jiddejqu li jitfgħuhom fuq is-social media. U għedt, ħa nibda jiena. U hemmhekk fejn bdejt nitfa' ritratti ta' Francesca. U minn hemmhekk wara li bdejt il-feedback kien enormi. Kif tfajt l-ewwel ritratt ta' Francesca, il-feedback nies jibgħatuli, parents li għandhom tfal bid-Down Syndrome jibgħatuli, u kienet xi ħaġa vera sabiħa. U minn hemmhekk kulħadd ishom bdew jagħmlu kuraġġ u bdejna naraw iktar ritratti u llum ovvjament hemm tara ħafna ritratti bħalma tara ta' tfal oħra tara bit-tfal li għandhom Down Syndrome m'hemm xejn differenti bażikament. Spjegajt ukoll fil-post li tfajt ftit tal-ġranet ilu li Franġiska għandha xi pjanijiet oħra għal din is-sena biex tkompli tqajjem iktar għarfien Iva, Francesca, kombinazzjoni, għadna kif sirna nafu li Francesca ħa tkun l-Ambaxxatriċi ta' Malta għal Wouldn't Change a Thing. Wouldn't Change a Thing hija organization li bdiet mill-Ingilterra u din l-organization issa spiċċat mad-dinja kollha għaliex daw għażlu ambaxxaturi minn kull pajjiż fid-dinja u u qiegħda biex biex biex jagħmlu iktar awareness, biex jitfgħu iktar awareness jagħmlu videos eh, l-Wouldn't Change a Thing fit-2018 bdiet għaliex ehm, kien hemm video li dan kien fuq fuq mamis ehm, u mar viral dan il-video. U meta mar viral rawh ma nafx kemm il-miljun, kien hemm ħafna miljuni li kien wieħed mill-iktar vidjows li ma kien non-profit li rawh nies fid-dinja. Jiġifieri kienet xi ħaġa u minn hemmhekk bdiet l-organizzazzjoni. Organizzazzjoni li llum mixja ħafna 'il quddiem u qegħdin jagħmlu awareness mad-dinja kollha. U Francesca ħa tkun l-ambaxxatriċi Maltija għal din is-sena biex inkomplu nqajmu l-awareness. U min-naħa tagħha x'ħa jkun qed jinvolvi hekk din il-kampanja li ħa tkun għaddejja hekk biha? Mela ħa nieħdu videos, ovvjament ikun hemm ħafna videos mal-ambaxxaturi l-oħra, isiru videos intellgħu content li huwa fuq inclusion, affarijiet li Francesca ħa tagħmel, li aħna ħa nuruhom il-kumplament u nitfgħuhom fuq il-Wood in Change et Inc. Ħalli hemm barra nagħtu nagħtu awareness u nuru n-nies li billi Francesca u ħafna bħalha li għandhom id-Down Syndrome jistgħu jistgħu jilħqu dak dak li jixtiequ jagħmlu jagħmluh jiġifieri importanti li ma nillimitawhomx aħna Għaliex li jiġri ħafna drabi aħna li nagħmlu l-question mark imma tgħid tagħmilha imma tgħid hekk imma tgħid hekk. U ħafna drabi jimpressjonawna meta aħna noqogħdu noqogħdu naraw x'inhu huma kapaċi jagħmlu. Għaliex huma kapaċi jagħmlu ħafna, ħafna huma kapaċi. Basta aħna intuhom iċ-ċans. X'suċċessi kellha iktar Francesca fl-immudellar? Mela, ftit qabel għadtli kif Francesca bdiet l-immudellar. Francesca bdiet l-immudellar għaliex minn meta kienet żgħira kienet torina kemm jogħġobha. Kienet tħobb anke kif tara kamera tiġġened. Mur l-ewwel intervista li kellna hawnhekk meta Francesca kienet vera żgħira kif daħal il-cameraman marret tiġri għall-kamera. Jiġifieri minn hemmhekk indunajna li tħobb dawn l-affarijiet. Pruvajna l-modelling għar-raġuni li l-modelling u persuni bid-Down Syndrome ma tantx kienu jmorru flimkien, qisu xi ħaġa li ma konniex naraw. Allura hemmhekk ħa nagħmlu iktar awareness. U kif morna fuq, kif Francesca għamlet l-ewwel kompetizzjoni li jiena kont nibża' ħafna għaliex ma tantx inħobb il-kompetizzjonijiet fuq it-tfal imma Qisni ġġilidt miegħi innifsi għax għedt din mhux ħa nagħmluha ħabba kompetizzjoni u għadna sal-lum ma nagħmluhiex ħabba kompetizzjoni imma biex biex nagħmlu għarfien li ma jimpurtax billi jkollok id-Down Syndrome u tmur fuq il-catwalk, m'hemm xejn u hekk urejna li Francesca użat il-catwalk biex għamlet għarfien u kellha s-suċċessi wkoll, jiġifieri għalkemm għandha Down Syndrome xorta rebħet titli għax minn meta bdiet rebħet ħafna titli Francesca. Tista' forsi ssemmilna xi wieħed hekk partikolari? Mela rebħet Miss Top Model, Miss Valentine, Miss Christmas, Kollha junior, junior Christmas, junior Valentine.
Xi wieħed favorit? F'ħamisa nkiseb Valentine u Christmas. Valentine u Christmas.
Dak li tal Dak. Umbat, morna international u kola li Francesca modellat fil-London Fashion Week.
Iva, dika followjajta u kol Facebook. U f'Oktober li għadda morna Amsterdam u Francesca mmudellat fid-Diversity Fashion Week. Id-Diversity Fashion Week hija xi ħaġa speċjali u ħafna għal qalbi għaliex fid-Diversity Fashion Week ikun hemm inklużjoni kompletament. Għandek il-kulħadd hemmhekk, m'hemmx M'hemmx differenzi kulħadd qiegħed flimkien u tella' show li kien vera sabiħ imma plus sabiħ kien emozzjonali ħafna. Kien Francesca ħadet pjaċir u x'għamlet ġurnata jieħdu ħsiebha jagħmlulha xagħarha jagħmlulha l-makeup allura kienet xi ħaġa speċjali. U ġiġa stidnuha għal dis-sena. Jiġifieri diġà għandha appuntament biex immorru l-Diversity Fashion Week ta' dis-sena u dis-sena mhux ħa jkollha bżonn tagħmel l-audition. Għaliex is-sena l-oħra għamlet l-audition hi online u b'hekk intgħażlet għaliex kien hemm ħafna mhux just kemm applikajna imma kellha tagħmel audition online ragħwa u minn hemmhekk għażluha biex tkun waħda mill-mudelli. Kien hemm kulma kienu tfal kienu erbgħa biss, hi kienet ovvjament l-unika Maltija u kien kien vera vera xi ħaġa sabiħa. Qatt kont taħseb li minkejja l-limitazzjonijiet li ltqajt magħhom seba' snin u meta sa ma rajt xejn online fuq tfal bid-Down Syndrome min-naħa ta' Malta, Hekk li se jirnexxha tikseb daw is-suċċessi kollha Francesca? Le, le, le. Fil-bidu kien, fil-bidu ovvjament, ehm, ikollok ħafna affarijiet oħra f'moħħok għaliex ikollok it-therapies u daw l-affarijiet allura ma tantx ikollok ħsieb x'jista' jiġri 'l quddiem. Anzi, naħseb l-ewwel ħaġa li jibdu jiġu f'moħħok x'ma tistax tagħmel milli x'tista' li llum il-ġurnata ngħid u ngħid il-parents kollha taħsbux hekk aħsbu fejn ħa jaslu t-tfal tagħkom għaliex jimpressjonawkom il-ħin kollu kull ħaġa li jagħmlu tibda tgħidilha għadih ħsibt mhux ħa jagħmluha u għamluha għadih ħsibt mhux ħa jagħmluha u mbagħad wara li jagħmlu dak li inti ħsibt li m'għamlux jibdu jagħmlu ħafna iktar. Allura tibda tieħu s-surprises kull darba li daw jagħmlu xi ħaġa li inti aqqas biss kienet tiġik f'moħħok li t-tfal ħa jagħmluha u u jagħmluha. Jiġifieri le, eħ ebża', fil-bidu tibda tibża' imma jiena hekk ngħid lill-parents kollha tibżgħux għaliex Tuhom iċ-ċans, forsi jieħdu tikka aktar żmien biex jagħmlu l-affarijiet imma ma jimpurtax, jiena dejjem ngħid il-ħajja mhijiex tellieqa. U importanti li ma tkunx tellieqa, importanti li nieqfu u u napprezzaw kull ħaġa li nagħmlu, bażikament aħna kollha. Huma jgħallmuk, meta tkun qed tgħix ma' xi ħadd li għandu Down Syndrome, jgħallmek ħafna tapprezza l-ħajja. Jgħallmek ħafna li tieqaf u tapprezza dak l-affarijiet ta' madwarek li aħna ħafna drabi meta nikbru nitilfuh. Huma jġagħluk tagħmilha. Allura hija xi ħaġa li b'dak il-mod ibiddlulek ħajtek. Ibiddlulek ħajtek fl-affarijiet pożittivi, fl-affarijiet sbieħ. Ix-xogħol bħal kull tfal oħra, ix-xogħol jiżdied meta jkollok baby, it-tfal ix-xogħol ħa jiżdied ma' kull tfal jiġifieri. Id-Down syndrome ovvjament ikollha na iktar għax ikollok daqsxejn iktar terapiji u hekk, ehm, imma mbagħad meta jibdu jikbru dawk it-terapiji jibdu jinbidlu, ehm, pereżempju llum tagħmel id-drama, Flok fiżjo illum nagħmlu d-dancing. Allura jiġu f'affarijiet li hi tħobb tagħmel, qed tieħu pjaċir tagħmel kuljum u qed titħallat ma' ħafna tfal oħra. Franċiska, tixtieq hekk twassal hekk messaġġ hekk idhom xi ħaġa għan-nies? Le. Never give up, follow your dreams.